Kia ora.
A Kāti Rā, Tama Manawaroa, Tama Manawanui, Tama Manawaora. He manawa o te nuku, he manawa o Tūrangi, he manawa ū, he manawa piri, he manawa toka, tēnei tō manawa ka pau tae ki te āno o tō manawa, he manawaora, he ora. He ora rā ki tātou e te iwi, koutou rā kua piri mai, kua tata mai, ā, ki tō tātou karakia a te pō nei. Anā, nei rā, kua tukuna atu ngā kupu, ka maunu te puru o Poutama, ka rere te au ki roto o Taranaki. Ko Ngāti Tama tēnei me i ana, ki a tātou katoa, koutou kua piri mai, kua tata mai i tēnei pō, nō reira, kei aku nui, kei aku raʻi, tēnā koutou, tēnā koutou, Tēnā rā tātou, me ho tātou mate. Nō reira tuia, huihuia mai rā ho tātou mate, kia tangi tahi rā rā tātou i tēnei pō, nō reira tēnā koutou, tēnā koutou, ā, tēnā rā tātou. Ā, nō reira ka tukuna hēnei karakia mō tātou i te pō nei. Ā, ka ere te rā, ka ere ki Mātānuku, ka ere te rā, ka ere ki Mātārangi. Ki konā koe e tū mai ai tēnei au te wana atu nei tū waka tupu a tū waka tawi tō toro te aka tau te tāmore pepine tūhū ki te rangi kia wai ō te whenua kia rongo ko rongo ko rongo pipine tū ki te rangi a ita tū ki te rangi kia wai ō te kerekere nei mōkū mō rongo matua ko pou nui ko pou roa ko pou waka tupua ko pou waka tawi tō tarenga titia wharekapea ko manu tongatea Ko tōku iti nō tēnei, nō Te Rua i Kaitangi Ariki, nō Te Hokowhitu a Tū, a Ngai Tū, Tū Tawake. He kore au e mate, e kākano i ruirui a Mai Rangiātea. Nau mai hara mai te motu nei, te ao nei ki te whare maru ai te rangi kino ē, hai. Te urunga nei e, ki a toka te moenga nei e, ki a toka ngā utauta nei e, ki a toka ngā wahine nei e, ki a toka. Te whenua nei e, ki a toka homai rā, ka wakatoka tīnā te manawa ka tae tāwiri tīnā te manawa ka tae tāpore. Pērā oki rā utuutu ki tā Utanuku ka tū ki te urunga ka tū ki te moenga. Ka tū ki tā Moremore nui nō rangi nō papa. E rongō ko tawhito pou ka tū haramai te tai nei kau ei te watū nei ki ei uri ki ei nei ngāru e mimiti atu pakoko atu haramai tū te ngana hau kau ei te watū nei ki hei uri ki ei keu ki ei nei ngāru e mimiti atu pakoko atu waiho anō te toi nei kia tū ana he matua oki te kōrero he matua oki te wānanga he matua oki te rangi he matua oki te papa e takoto nei Rarau ki Tāmoremore nui nō rangi nō papa tēnā tawhito pau ka tū Paopao Ruanuku e aui ki tō matua kia papa Tuanuku whakaawitia e ū e mau e Hai e rongo e wakaari ake ki runga ki runga ei turuturu owiti waka maua kia tīna tīna aume ui e Tāiki e.
Ko te kori, ko te pū, ko te mori, ko te weo, ko te atu, ko te reo, ko te wānui, ko te kori. Ko te kori, ko te whē, ko te araki, ko te whitu o te rā, ko te mano o te pō, ko te ao. Ko Ranginui e tū ana, ko Papatūnuku e takoto nei. Ko ngā

Ka puta te iwi tangata i te whare o E te o ngā ngati nei, Mauriora.
Ki ai. Tēnei ka mihi a te rā ki a koutou e te whānau whānui a Ngāti Tama. E mihi nei hei karangiha i a koutou me kī, hei whakaritea i tō tātou nei karakia o te pō. Mihi ana ki a koe e te tuahine me kī hei hei tono atu ki au, me kī ki a Ngāti Tama, Ngāti Tō, me kī kei te haramai te pō nei ki te karakia. Tēnā rawa atu koutou. Ka kāore ki Pōwhaitere ko te a Te Pū waiho i konei, ko te a Te Kourū waiho i konei. E ai hoki au e tūrūā te tuhi ki ai ki tai, ki ngā pū, ki ngā wao, ki ngā wānanga, ki ngā tauira. Patua kuru, patua whao, patua tutuki e Tāhururu, piki ake hoki nei au ki runga te whara hokahoka nui a Tangaroa. I whati ai nuku tae maro, nuku tae maroro pērā hoki rā ko au kini tuauna. E kimi ana e hoho ana ngā rua tawhānau rātou ko rātou nō mai te ao pikopiko whiti mate. Maranga mai kia whiti nuku e tatau ā rangi, uhi, wero, tau mai te toki. Home e, hui e, tāiki.
Tāiki e. Tēnā koe taku tēnā tātou. Tēnei au ngā rue te wenua, ngā rue te rangi, ngā rue te wawa ki a koe ngā rue. E rere e te au wenua, e au wenua, e au moana, wakaroro ki tai tonga, ki tai māuru, ki tei o tū, ki tei o wenua, ki tei o tangata nāi nei au one. Tēnei au ka wai tapu wai, tēnei au ka wai taumata, tēnei ka wai marae wari o ngā mātua i aua ngaro nei. Ko ai i au taku tapu wai, e oa tapu wai nō Tāne, e oa tapu wai nō Tūmatauenga, ai oa waka pakari nō Rongo. Tēnā, kia waka ngū a mai ki tēnei piringa e. Ka rere manu ki uta, ka rere manu ki tai. Ka kī waiora e, Ka tutū a Uiouio i nuku, ka tutū a Uiouio i rangi. Ka ruku, ka puea, ka taupua, kai matanuku, kai matarangi, kai tauru o Waikinui e tau, e tau ana. Tenei te ara o Tokomaru, te waka a Manaia, ka u ki uta, ka u ki tai. Ka eke a e tama ra kai ora, marae rotu ia te ware kai moa ka tino. Ka rongo rangi awe tīkina tangohia mai. Hei hauhanga i te ka uirongo, ko rongo, ko pū, ko rongo, ko hana, ko rongo i pēre, pīere, ko rongo i ākere. Ko ia ko Tokomaru e tau nei. Toki te e pia, toki te e tangatanga i te rā. Kai te uru o Waiki nui e tau ana, e rongo wakairi i ake tūturu wakamaua kia teina, teina aumie ie tāiki. Nō reira, tēnā tātou, tēnā tātou, tātou a Ngāti Tama e taki ōna karakia te pō nei. Ana, kua huri rauna tō tātou taueke maunga tīmata ake ki runga o ngā rāuru, tae atu ki a Ngāti Roanui, ki a Ngāruenarangi, ki a ko Tokomaru waka tērā, neke atu ki Taranaki iwi nui tonu, ko Kurāupo waka tērā, tae noa mai ki tātau a Tokomaru waka, Tiati Awa, Ngāti Maru ki uta, Ngāti Mutunga, anei a Ngāti Tama, te puru o Poutama e tū nei, Takiona karakia, ki aro Ki ārai, tēnei mate e urutā ka maru nei tonu nei te ao, tae atu ki a tātou o Taranaki māua. Nō reira taku tēnā koe, tēnā koe te whanaunga, anei o tō iwi o Ngāti Tamāmii atu nei ki a koe e Rei Inirau, koutou ko ngā mokopuna Rūhī Temepara e takī ōna Ōna tongi kōrero e rei e te tuaine, tae atu ki ō tātou mokopuna taki ōna karakia e mihi ana, ā, nō reira ka huri atu ki a koe e Fran. Hai taki karakia, tō karakia, ana ka tahi, me ngā, me ngā pānui o te wā.
Ae, ka tangi te manu ko ka ko. Ka rongo ki tana reo e wawau mai ra ki runga ki Parininihi. Whakarongo ki te tangi o te ko ka ko. E ko, e ko. Ma wai ra te korihi e rongo hia nei? Ma Tama Ariki, ma Tama Ariki. Ka rongo te pō, ka karanga te ao. Ara tākina te hau i te ao whiowhio kia huakina i nā tatau. Whakatau mai rā, whakatau mai rā. Whakateketeke ki te ora, whakateketeke ki te pai. He mana, he reo, tuhia kia puta. Auē tama mai, auē te aroha, Auē, Taukiri e, Haumi e, Hui e, Tāiki e. Tāiki e. Aye, well, kia ora rā te whānau, kia ora tātou. Um, and thank you uh, for the privilege of being able to do this tonight. Uh, whare for organising this with us, with Tamsin and Tikina um, and Tipene.

Hei, hei, hei tāpiritanga, um, just kia kaha rā tātou, I think, as we're all aware, um, just where Taranaki is at with vaccination rates at the moment, um, and I just want to um,

and ko tāku noiho, he akiaki i a tātou, kia kaha rā tātou ki te manaaki i a tātou anō. And um, yeah, just, just encouraging us to, to think about how we might um, keep each other safe during this sort of period of time. Bueno, uh, e mihi ana ki a tātou.
Kua tena tatou e tau ana kua tutuki mo te po. E korero ai taku mo nga kaupapa ki roto ia koutou. O kai te pai e tautoko ana nga mihi kua mihi a ki a koe. Ki a tatou, Ngati Tama, kua tutuki, ka hare tonu nga taki karakia kai tena, kai a nga Rairu hai tera Ratapu no reira e tau ana e mihi ana.